Fonhkong theih tlaih in nan kut kan tlaih hna. Ka Facebook pei ah ka ṭial cangmi MPTC kan a hmangmi paoh nih phaisa kan ei lengmangmi kha zeitindah kan phiat lai, zeitindah an kan ei ti lo ding kan i tuah lai timi kha video in ka von ser te lai ka ti. Atu hi ka hung tlai deuh le a ruahpiak zia tu in ka thiam ti kha nawl kan duh hna le Tuchun ah hin MPT nih phaisa einak ding ca an tuahmi hi sawmthum le pathum um le mah cu vialte cu tu ah hin tling tein zeitindah kan phiat lai zeitindah kan ṭial lai zei khi dah kan tuah awk si timi kha tuchun ah hin ka van chim dih lai le cauk le buai phin zong kha van i chiah ko law van i ṭial law cucun voi dang ah na hman khawh ding in ka duhmi a si tuah hihihi laitlang pumpi lawng si lo kawlram pumpi mi tampi nih kan tonmi si phaisa kan theih lo karten zanhnih zanhnih som nga som kuala fang kua hi tim tung aput put an kan ai kan phaisa hi kan hman lo in adi langmang mi hi hihi zapi nih kan tonmi si tikah a thiam mi kan tlawm te hi zapi nih kan thiam ding in sihernak taktak he tisunah video van tuah ka tim le ka video zong sau deuh men ko lai lungsau ti a dih tiang hmang ka zoh piak uh ti kha nawl kan duh hna cun pakhatnak cuma kan chim hlan deuh tiah ka cu phei simi digital technology hi subscribe le like kha hme piak ra ka philh hlau ti kha zaangfah nawl kan duh hna sisia cun kan zoh hna lai thin an kan phet an kan phet mi ah pakhat na hin khing kaba ti si i maca number ah 844 a si lai. 844 an phi cakuat a hung luh bak ah khin a cung tete ah an min tete ṭial i 8440 na hmuh si ahcun mi hi phaisa ei mi si cucun ei si ahcun nikhat ah sawmkua le fangkua in a kan ei i zeitindah kan phih lai kan ti si ahcun off off off capital lettera cafang lian in kan ṭial lai i Message SMS khin kan kuat ṭhan si ahcun khakha aman kan phihpiak ṭhan ko. Cun pahnihnak cem ah Sir Game TCE Sir Game timi tu hi cu an kan la tuk lem lo ani cu website ah va luh si i website ti in game vai ka khi si caah nikhat ah za le sawm li le fak khua kan ei ve ṭhem hi cu ca kan kuat tuk lo. Cun pathumnak hin Chettin Zetlan ti si i anih hi phaisa kan ei tawn ve mi si. A number cu 8181 8181 se lai i ma cu an kuat se cun phaisa ei mi si cu phiat na duh tikah off ṭhiamṭhiam OFFF off kha na ṭial ve ṭhiamṭhiam lai mi hi nikhat ah sawmkua la fang kua in a kan ei ve tu a si cun pali na ah magic ti si i miat hleh video pawl zohnak ding caah khin an van tuah ṭhan in le cu a number ah 8435 8435 a si i nikhat ah sawm kua le fang kua ṭhiamṭhiam in kan ei i ma cu OFF off in kuat i phih khawh ve ṭhiam a si ti panganak ah Swiss Stream Swiss Stream ti si i ani hi cu an kan phiat tuk lo website si nikhat ah sawm kua le fang kua in a kan phiat tu ve si kha cu vung ko seh paruk nak ah Shwe Na Sing ti si i ani hi a hlengaihnak lei kong khi si i a number cu 8536 8536 si i nikhat ah som kuala fang kuen a kan ei ve ma cu phiat kan du sia off out off in kan kuat pasari nak ah ah let's play timi hi simi hi tampi a kan phiat cemtu si. Mina let play timi si i a number cu 8765 8765 a si i anih tu cu nikhat ah zan hnih bak in an kan phiat le ninga si cun thongkhat an kan phiat game stop g a m e spacebar na chiah piak lai s t o p stop cafang a lian lawng tein capital le tha lawng tein tial lai i mat cu let's play timi phaisa i mi kha phiat than si lai pariat nak ah app dot tci mi zong hi kan phiat tak tu si ve app dot tci a number cu zei thil sing te cun 8550 a si nikhat a som kuala fang kwa in a kan ei thiam thiam ma chu jin da kan phiat lai kan te cun off thiam thiam se off off in chan he kwat lai i ka khan ab kam piak kho thang se Cun pakuanak ah Ebbok ti si, Ebbok ti si i anih hi a kan phiat taktaktu a si ve. Le a nambar cu 8980 8980 si i nikhat ah zan hnih le sawm nga bak an kan ei. Cun F stop APP sphebar kan chia lai S T O P stop F stop tiah kan kuat lai i phiat ṭhiam ṭhiamṭhiam khawh si. Cun pahranak ah go game ti si hi cu website in kalmi si le nikhat ah sawmkula fangkua si ve. Cun hleikhatnak ah Mobile Legend a si. Cun hleihnihnak ah PUBG. Cun hleithumnak ah Crossfire Legend. Hleilinak ah Rule of Survivor. Khan hna hleikhat hleihnih hleithum hleilinak pawl hi cu hiti hin mi seinak kan kua lem lo. Kanmah nih kan duh si cun application download lak hnu ah ka khawhmi phaisa liam min si caah ka chim lai lo hlei nga nak in kal lai game lot ti si i ani tu cu a pasal kan ei ve mi si i a number ah 8793 a si le nikhat ah zan hnih bak in an kan ei ve tu si le mai hi zan kan phiat lai kan ti ahcun stop game s t o p kan hlatter lai g a m e game stop game tiah kan tial lai i phiat khawh thiam si Cun hleiruknak ah Z play ti si hi zong hi website si caah kan chim duh lai lo. Cun hlei sarihnak Siler ti si i phaisa kan eitu si ve i a number cu 8979 a si. 8979 nikhat ah sawmkua le fangkua ṭhiamṭhiam in kan ei. Cun a phiatnak cu OFF of Capital Letters lawng te kan ṭial lai kan phiat ṭhan lai. Cun hleiriatnak ah Big Nines ti si i anih hi application pakhat bantuk si ve le cakuat tikah khin Big Nine min ra lai i a number cu 89 89 a si 89 89 a si i nikhat ah som kuala fang kuan an kan ei ve ma cu phiat kan tu te zan kan phiat lai ti cun off hei kuanak MJM Music ti si ani chu application don lok lak nuwa nikhat ah som kuan phiat ve mi si ni tu chu vung ko se kul nak hi Khawmbok ti si i ani zong hi website ṭhiamṭhiam in si ni kha sawm kul a fang kua ṭhiam si le kan kal lo ah khan cun a website kan luh lo ah khan cun kan ei lem lo caah kan kal tak ko lai. Pakul le pakhatnak hi an kan ei taktak tu si. View clip ti si V U C L I P view clip ti si i anih hi video zohnak an kan eitu pakhat si ve le a number cu 8383 a si mahi hi an kuat sual bak si acun stop STOP stop in na kuat lai i phiat khawh than si ani hi ni khata som ko la fang kwang kan ei ve tu se pakul le pahnih nak hin min teng kha ti se ni chu bedin lei i hal mi si i awap se chung lu them them se a haw lem lo Cun pakul le pathumnak hi Nelah ti si i a nambar ahcun Eih Nai Nai Eih a si i nikhat ah za le sawm nga la fang riat pakin an kan eimi si. Matu cu phiat kan duh siah cani cu DD of pakul le pali nak Bowlon Star ti si Bowlon Star ani hi bawlung puai zohnak a si ve. a nambar cu ei uan uan ei a si nikhat ah za la fang ngan an kan ei ve a phiatnak cu tana cum ka chim bantuk khan d d o f f off tiin kan ṭial ve ṭhiam lai kul le panga nak hi mpt book si lei hi cu carial du ahcun lak khawh ve si i kan kuat theo ve na ani tu cu website chung lu deuh si caah hau lem lo a kan ei tung si lo ni khal song kula fang kwa se la mi cha chun chun pakul le paruk nak hin m learning ti si mara cha ton nak si ani hi a number a 8282 si le nikhat a za le soma le fang riat na kan ei ve i phiat kan du se chun stop tia kan kuat ve lai. Cun pakul le pasarihnak le pakul le pariatnak hi cu MP ṭhin an tuahmi si caah ani hi cu lak website deuh in luhmi si i phaisa hitin a kan kuan kan ei tuk lem lo. Pakul le pakuanak tu hi TBBla timi a si i a number ah 8065 a si. Le nikhat ah hin za le fang ngan an kan ei i cucu zeitindah kan phiat lai kan ti cun off ṭhiamṭhiam si lai. Thumnak khuai ṭhumi lian hihi a kan ei tak tu si atu zong nai ah keimah zong a van ka ei ve. Le cucu khuai ṭhumi lian timi a min um lai i a nambar ahcun eight five seven six a si. Nikhat ah hin sawm kua le fang kua in kan ei i cu phiat kan duh tikah off tiah ca kan hei kuat ve si ahcun an kan phiat ve ko lai. Cun sawmthum le pakhatnak hi health trip and quiz ti si i Chiamma Yingian San te khi a si i anih cu nikhat ah za le sawmli le fangkua in kan ei i a number cu eight one two three a si. a phiat ning cu off a si ve ko. Off FF in kuat in phiat khawh ve a si. Cun sawmthum le pahnihnak hi uh, tu ṭahmi ti si ni cucu uh, applique sin don lok lak hnuah phaisa ei ve mi si cu kan lak lo ka cam poinak um lo. Cun sawmthum le pathumnak a donghnak cam hi a chik ka ba ti si i hi zong hi website pakhat cu si ve nan kan lak duh ah an kan kuat theo tawn ve le a number cu 8274 a si. Phih kan duh si ahcun off, OFF, off tiah kuat ve in phih khawh a si. Nihin ni khat ah sawm kul le fang kua ṭhiamṭhiam in a kan eitu si. Le atu ka van chimmi vialte sawmthum le pathum hna kha aa, an sawmthum le pathum ning ah an kan ei dih lo nain a tam deuh cu khatekan kan theih loin ca an van kan kuat i a kan ei lengmangtu aa, an si. Cucaah cun hihi tampi nih kan ton. Ka kalnak phun kip, ka kalnak hmun kip ah ka phaisa ka hman lo in a dih lengmang ee zeitin thil si hnga ka sim kat ka hlonh la le a dang kai thlen la ti te pawl khi um cucaah cun mah khakha hlonh lo tein kan sim kat hlonh lo in atu ka chimmi te hi ca te le buai phen tem van i chinchiah law an kuat tikah na hawi nu na hawi pa zong na tuah piak khawh ve hna lai cun na theih dingmi na philh lo dingmi pakhat cu MPT nih ca an kuat tikah ei ka nai pariat nambar in a awtmi paohpaoh kha phaisa phiattu si ti kha rak philh hlah. Atu ka chim bantuk in eih tari eih hei ti bantuk, eih ṭhu ṭhu eih hei ti eih ṭhu ṭhu eih hei ti bantuk kha aa lungli lengmang sa fawn la. Cun a hmai ah pariat nai ot lengmang fawn la. Eih kan ai otmi paohpaoh kha phaisa kan phiatmi si ti hi aa kan philh lo dingah ka duhmi si. Cucaah cun atu chun i ka chimmi aa ka video na zohnak thawngin hihi na thiam lai ti zumhnak ka nei. Cun na thiam lo sual si le Gmail in siseh cun phone number in siseh cun messenger zongin Viber zongin hal khawh peng ka si, kai manh peng ko ti kha van chim ka duhmi si. Ka video a zohmi nan zate cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.